Assalawma aleykum Qaraqalpaqstan xalıq arasınan jańa qaharmanlardı názerińizge usınıwshı ózimizdiń qaharmanlar kórsetiwi jáne siz benen birge biz siz bilgen insanlar menen sáwbetlespeymiz biz xalıq arasınan jańa qaharmanlardı jaratamız bul ózimizdiń qaharmanlar. Men Túrkiyeb Azamat, Shımbay rayonında qara úyshilerdin tórtinshi áwlad ustasıman. Bul qara úy menen shuǵıllanıp kelgenime házir jigirma eki jıl bolmaqta. Jigirma eki jıldan beri sol qara úy, Qaraqalpaqımızdın milliy qara úyin islewmen shuǵıllanıp kelmektemen. Qara úy kásibine kishkene bala gezimden bastap qızıqqanman. Bul qızıǵıwıma ákem sebepshi. Ákem de sol Qara úy ustası bolıp, házir húrmetli pensiyada bolıp atır. Onıń ónerge qızıǵıwshılıǵı men jumıs istep júrgenimde eń kishkantay waǵında dáje bes-altıǵa shıqqan waǵında da sol qasıma kelip aǵashlardı ásteń tasıp, ásteń onday qızıǵıwshılıq baslaǵan kishkantay waǵınan baslap. Sonnan úlkeye-úlkeye kelip aǵash jonıwǵa keldi ol. Ol ózi sol kishkantayınan baslap usı nege qızıǵıp Basqa nege netken joq. Mena sendey bolaman, qáriyshi bolaman dep aytatuǵın edi. Óziniń nesine jetti quday qalaysa. Bul Azamat balamız Qatarǵa bardı, Dubayǵa bardı, Sheshenistanǵa bardı, Tatarstanǵa bardı. Solarǵa barıp bir qáriy qurıp soyaqqa oyaqlarda qáriylerdi bilmeydi eken. Sol qári úylerdi qurıp berip soyaqqa kórip qayttı soyaqlardı. Ustazdan ozbaǵan shágirt shágirt emes deydi ǵo. Balańız ózińizden ozaldı dep oylaysız ba? Ozaldı mennen. Ustaz ustazdan shágirt alıq bolıu kerek negizinde da. Házir mennen óz ótti mennen. Usı kásipti jaqsı kórgennen keyin usı jerden meniń án ketkim kelmeydi. Balalarǵa balalardıń qasında júrip usmannan shıqqım kelmeydi meniń án. Usı kásipke úyrenemen degen. Jigitler balalar bolsa kelip úyrene bersin bir jigitke jeti óner az deydi ǵo bulam bir kásip úyrense erteń keleshegi. Kásibimizde qara úy kásibimizde basqa bir kásiplerge qaraganda ayırmashılıǵı bizlerde ónerimiz da qolımızda ónerimiz bolǵannan keyin bizlerde ulıwma bir uaqıt ta joq. Saǵatı joq desek te boladı da. Bizde de máselen azında erte turıp ham, mısalı altı da turıp ham isley beremiz. Keshki waqıtta sonday, keshki waqıtta da mısalı segizge deyin isley beremiz. Bizde de qala kúnleri demalıs degen zat, jaz waqıtlarında ulıwma demalıs degen zat bolmaydı. Házir kóbinese bizler de tek jumıspen bántpız da. Balalıq kezimizden de qara úy islep júrip ákemiz ol jumısqa ketedi. Úyimizde de aqash kesip, aqash Tapsırmanı tasırıp berip ketedi. Sol kez aǵash kesip, aǵash putap atsaq, jorılarımız keledi, qońsı jorılarımız. Olardan sóz mısalı júr oynap qaytayıq, júr bizge barıp qaytayıq degenler boladı. Ol keze bir olarmen oynap ketkim de keletin edi da. Oynap keteyin desem, ákemniń tapsırması bar. Mına aǵashtıń putaǵın alıp qoyasań, mına aǵashtı kesip qoyasań, bolmasa mal teri bar, mal terini tazalap qoyasań dep. Endi ol mal teri bir kún eki kún qalsa ol irip ketedi da sonıń ushın onı qaldırmaw kerek sonıń ushın ol gezde de oyınımızdı sál túsirip turdıq joralarımız ózleri ketedi bir aldın artınan qarap bir telmirip qalardı da bizde de usıda balalar uqsa oynaǵamızda dep biraq sol tapsırmalar waqtında da bala gezimizde de biraq oyınǵa da ilajın tawdıq kóbinese biraq usı jumıspenen bánt boldım da xázirgi kúnimizde sol nátiyjesin berip atırıptı Qara úylerimiz házir kóplegen jerlerde bóy tiklemekte, Qaratereńde, házir ózimiz ishki turizmde kóplegen jaslarımız barıp dem almaqta sol mineki qara úylerimizdi. Qara úyimiz burınları sol ata-babalarımız endi otaw dep ataladı-ǵo, otawımızda bul qara úyimizdi bir ne qıladı, ózleri jasaytın bolǵan. Ózi jasap atır, bunıń ushın semyalı jasaydı, odan keyin balaları, mısal, balalar er jetedi, balalar úylengennen keyin olar hám sol otaw tigip bólek shıǵaratın bolǵan da. Usı eski zamanda esitkemiz, biraq házir usı kúnge deyin kórgen joq edim da ol otaw berip bólek shıǵarıp atqanların da. Sol esitip júretuǵın edim, endi keshe jaqında bir aqsaqal jolına ketipti. Úlken jaslı adam sóytip Azamat balam Assalauma aleykum dedi ona kóyip sóytip sonda usin qar úy kerek edi balam bólek shıǵarıp atıram dedi sol gezde men bayaǵı sol eski dáuirge túskendey bolıp neǵip qaldım sol maǵan sol burınǵı sol eski nesin edi biraq bes qanat qılıp jasap beresiz dedi da endi bizlerdiń eń kishkentayǵamız altı qanat nesinen sóytip bes qanat óziniń nesin ayttı burınǵı jasaǵan qar úylerdi nesin sonday qılıp balam bólek shıǵarıp jaqpan dep Sol gezde sol aǵaǵa raxmet ayttım. Sol bala da sol bólek shıǵarǵan balasına jay ham qurıp bergen, otawı menen sol milliyligimiz benen birgelikte otaw menen qosıp shıǵarǵan. Esitetin, biraq kórgen joq edim. Biraq sol zattı kórip men de bir quwandım. Bizde de sol edi, mısal balalarımız niyazsa, bizler de sol balalarımızǵa otaw bersek, ózimizdiń de sol balalarıma buyırsa, qolımızda bar zat penen sol erteń bizler de sol balalarımızdı sol otaw menen Buyırsa, sol bólek shıǵaramız dep. Balalarımız da házir qızıǵadı. Olardıń islegenleri, házir olardıń qızıqsınǵanları sol meniń balalıq gezimdi yadqa túsirip atırıptı da. Balalıq gezimde de men de sol jasırıp aǵash jonar edik. Sol úlken balam burın sol papam aǵash jonıp atırǵan gezinde qolın kesip alǵan. Qolın. Qattı kesip alǵan biraq onı jasırıp júrdi da onı aytsam ja atam baqıradı dep da ena jońǵa degen zat durıslap uslay almasań sraz kesip ketedi qolımızdı da so bizde de so uaqtında qollarımızdı kesip alǵanbız biraq jasıramız da ol da sonday solardıń kesip qolların kesip alǵanın olar da bir jasırıp islep atqanlarım dep qarasam so bayaǵı so balalıq kezim yadıma túsedi da balalıq keze bizler de sol jasırıp islep júrdik endi xázir Olar da bir úlken usta bolıp shıqsa sól tilegimiz da sol endi bizler de ákemizdiń ornın basıp áyteuir ákemizdiń nesin ustashılıqtı dauam etip kiyatırmız ǵo ol da sol bizlerdiń hám sol bizdege uqsap ol da usta bolsa bizler ushın bir úlken quuanıshlı. Men Ótebaev Daurenbek. Men házirde on úsh jastaman. Men. Usı ónerdi alt jasımnan baslaǵanman hám atamnıń, ákemniń shákirti bolıp usı ónerge qızıǵıwshılıǵım bolǵan. Kóp waqtımdı usı ustaxanada ótkizemen. Bizde ustaxanada aǵash jonıw, keregege kóklew, basqada jumıslardı isleymiz. Bul jerde tek ǵana men emes, teńeslerim, doslarım men menen óner úyrenedi. Úyinde jatırǵan bos teńeslerimdi usı qara úy ustaxanasına shaqırıp qalaman. Úlken balam da sol tańlawlarǵa qatnasıp atırdı. Jaqında da sol Qaraqalpaqta qatnastı, Qaraqalpaqstanda qatnastı tańlawımızǵa. Onda da bir sıylı birinshi orındı aldı. Tashkentke de barıp, jaqsı orınlar menen keldi. Házir sol ónermenlik boyınsha da. Sol balalarımızdan Quday qalaysa úmitimiz bar. Olar da sol usta, usta bolıp shıqsın dep bizler de sol tileklespiz. Meniń usı ónermenshilikke qızıǵıwshılıǵım júdá úlken. Qızıǵıwshılıǵımdı Balalar shólkemi bilip, Ózbekstan Respublikası Balalar shólkemi bir jıl tolıwı múnásibeti menen meni Tashkent qalasına shaqırdı hám Tashkent qalasında on eki vilayattan balalar kelip, Hám ózim Qaraqalpaqstan Respublikası atınan bardım. Bársheńizdiń xabarıńız bar, Qaraqalpaqstan Respublikasında úlken qáráy gipsli rekonstruktorına kiritildi. Bul biz ushın júdá maqtanısh. Ustazdıń ozbaǵan shákirt, shákirt emes degendey, ákemniń jetiskenliklerinde júdá kóplegen jetiskenliklerge erisiwge urınıp qalaman. Bul kásipti jaqsı maman bolıw ushın ustazdıń ornı júdá úlken dep oylayman. Ustazımızdıń usı birme bir erinbey úyretkenleri, jalıqpay úyretedi ǵo. Házir endi bizler de usta boldıq ǵo. Bizler de endi shákirt bala tayarlap atırmız. Olarǵa da úyretemiz. Balalarımızǵa bir jaqsı. Bul aǵashtan bunday qılsaq jaqsı bolıp shıǵadı, buǵan qattı itibar kúsheytiń dep sol ustazdıń bergen miyneti kóp bizlerge. Kóp shákirtler kelgende de birewler onsha qızıqpaydı. Birewler ol kele sala ol bizlerden neshe som aqsha beresiz dep soraydı. Ózi ana kelgen shákirtlerimiz házir islep atırǵan shákirtlerimiz olar ulıwma esh qanday da aqsha almadı. Olar tek miynetke qızıqsaq bizlerge úyretseniz boldı depti. Islep atqan shákirtlerimizden eń kishkantayı on jasar, on eki jasar. Úlkenleri házir otız jasar, jigirma bes jasar. Hár jastaǵı balalarımız bizlerde mektep oqıwshıları bolsa da, mektepten bos gezleri, házir aldımızda úsh ay kanikul kiyatırıptı, úsh ay kanikulda da házir bizlerde mektep balaları kóbeyip ketedi. Hámmesi kóbisi keledi. Burın bizlerge ekskursiya kórge kelgen oqıwshılarımız solar dem alıs kezinde kelip, olar da bir isleydi. Kishkentay balaǵa júdá úyretiw qıyın. Olar demek o kep bop mısal bes altı bala keleten bolsa onıń ishinde bir ekew úshewi qızıǵadı ekew úshewi tek oyın balalar hámmesi mısal oyın balalar ǵo olardı kána úshewiniń nesi oyındı tartıp turadı da anılardı mısal qaytayıq qaytayıq dep turadı ana úshewi biraq istegisi kelip turadı keshki uaqıtlarda mısal olarǵa endi keshte bes altıdan keyin qaytay beriń desek istegisi kelip turatın balalar bar. Ata anaları bizdegi kórgen jerinde máselen bazarlarda kórip qalsaqta kóshede kórip qalsaqta balam sizge raxmet meniń balam úyde telefon oynap otırar edi oyın oynap bir ne berетін edi xázirgi kúnde bizdegi minnatdarshılıq júdá kúshli bolıp atırıptı da ata analarımız kóbinese bir raxmetin aytıp atırıptı. Meniń atım Stimart Ázizbek. Bul jerge basta papam alıp kelip edi. Basta jaqpaytın edi, sharshap. Endi bir jıl dawamında ózden iske júrtpis. Azannan keshke deyin úserde bolamız, oqıwdan bos waqtımızda. Keleshekte de usı kásipti iyeleymen. Basqa teńleslerdi de shaqırıp qalaman. Bul jumısımızǵa qattı bawır basıp, qattı úyrenip qalǵanbız. Bul kásip ákemizdiń kásibi bolǵanlıqtan, ózlerimiz de usı kishkene gezimizden islep kelmekpemiz. Basqa jumıstı házir kóz aldıma keltiremen. Basqa jumıs dese, usı basqa jumıstı barıwǵa da, islewge de qálemeymen da. Ózimizdiń endi milliyligimiz, bir jaǵınan sol alǵıslarımız, júdá alǵıslarımız júdá kóp. Basqa kásibimizden kóre ózimizdiń ata kásibimiz júdá jaqsı. Adam óz kásibin jaqsı kórse, shın júrekten dep jaqsı kóredi deymiz ǵoy, sol shın júrekten jaqsı kórdim jasa, dáramat ózi keledi. Áhmiyetlisi sol óziniń kásibin bir jaqsı kórgenlikte. Bizde de qara úyimizdiń túrleri kóp. Sırtınan qaraǵan kezinde qazaqsha, qaraqalpaqsha dep hár qıylı ayırıladı ǵo. Qaraqalpaqsha qara úylerimiz bar. Qaraqalpaqsha qara úyimizde shańaraqta qos, qos shańaraǵımız boladı. Qos shańaraǵımızǵa qarap qaraqalpaqsha qara úyimizdiń shatılıwları hám mısalı shep jaqqa qarap shatılıp, kóklenетін bolsa ana qaraqalpaqımız oń jaqqa qarap shatıladi, ol da bar. Uyqılarımızda da betlerin qazaqshanı sızıp. Isteytin bolsaq qálip aqsha qálip deydi ol sızılmaydı bir tekis boladı qáleke degen shańaraqqa qaǵal atları bar qálipamız shańaraǵında bir ay on kún isteymiz qálip aqsha qaraymızda qazaqsha qaraqalpaqsha ajıralıwı bizlerde qálip aqsha shańaraǵımızdıń qoslıǵı menen ajıralıp turadı da qos shańaraq boladı qazaqshamızda taq shańaraq boladı oǵan gúldirewshi degenleri Baqalaq degilli qaǵıladı. Qarlıpaqsha shańaraqqa ulıwma terme istelinedi. Esh qanday shege buyımlar paydalanbaydı. Biraq qazaqsha qa buyımizge baqlaqla qaǵıladı, taq shańaraq boladı. Sonlıqtan saǵan qa buyımızdıń qarlıpaqsha, qazaqshası ajıralp turadı. Xázir mańǵulsha qa buyımızdı istep atır. Mańǵulsha qa buyımız ol tez bolınadı, on bes jigirma kúnniń ishinde istenedi. Degenmen ol jelkóz boladı. Jelkóz bolǵanlıqtan tez alpıs bes basıp boladı. Házir qáregilerimizde baǵana aytıp ótken qáregilerimiz mısal bir júz on bas degenler bar bir júz on bas degende bizlerde altı qanat boladı altı qanat bolǵanlıqtan bir júz on bas degenimiz shańaraǵımızdıń aylanasında bir júz on tesik boladı uwıq aǵashımızdan bir júz on boladı keregi aǵashımız sol altı qanat boladı altı qanat bir júz on bas bolıp ataladı da. Monǵolsha qaraymızda alpıs bes bas demde qurıladı hám jel kóz demde buzıladı. Úy qurıp úydi ekinshi jaqqa kóshire almaydı. Qara úyimiz tez qurıp tez buzılatıń bolǵannan keyin júdá sol sopalarǵa qızıqqan. Sol ata balamız bir jaǵınan sol ishinde jasap kelgen eski dáwirlerde bunday úyler bolmaǵan gezinde qara úyimizdi qurǵan olar kiyizlerin ózi basqan hátteki astına misal pol degen zat bolmay Topan sıbaw, házirgi bizden topan sıbawımız benen birge s topan sıbaw menen qılıp kiyizlerin ortaǵa sandal qurǵan, ishine oshaq, pesh, qarap tursań házir bizlerdiń kezimizshe bes metrlik qara úyimiz, burınǵı eski zamanımızda bes metr qara úyimizge hámmesi ishinde jatadı, kuknya, bárlıq zat ishine sıyǵandı. Onıń ishinde óziniń semyası, balalarınan, hátteki eki semyaǵa deyin jasaǵan bir qara úyimizde. Meniń qaharmanım sol ákem. Eń sol raxmet dep aytatınım sol jalıqpay neǵımay bizlerdi sol qara úydiń qanday kásibi qıyın bolsa da sol kásipti úyretti. Bergen tárbiyaları sol hámmesi sol ákemniń arqasında sol ákemniń meniń jetiskenshiligimin bári sol ákemdiki. Men qanday sol kúnlerge jetisken bolsam sol hámmesi sol Ákemniń jetiskenshligi, ákem sol qahramanım. Bul men ushın águay jumıs emes, bul meniń jaqsı kórgen kásibim. Házirgi miynetlerimiz arqalı keleshek áwladlarımızǵa milliyligimiz jetip barıwın qáleymen. Bálkim usı qara úy istep kiyatırıp, usı qıyınshılıqlı kúnlerin kelgen gezinde, qıyınshılıqlı kúnlerim kóp boldı. Ol gezde taslap ketkenimizde bálkim bunday usta bolmas edim. Usı ne degenmen bizler kishkene gezimizde de ákemizdi usı qara úyimizdi istep kiyatqan gezleri bir qıyınshılıqlı kúnleri bolıp qaladı. Qara úyimizde bir sawda toqtap qalǵan kúnleri boladı. Qansha bir aylap, ey salǵırtırıp, sol gezde bir qıyınshılıq boladı. Sol gezde bir Qattı qıynaladı bizlerde sonday bir uaqıtlar boldı sonın xámmesin bir jeńip ótip ele de bir dauam etip kiyatırmız da ustazımız aytar edi ǵoy jaqsı usta bolıp shıǵıń jaqsı isleń dep bizlerde sol izimizden sonday bir ustalarımız shıqsa ullarımız bizge uqsap usta bolıp shıqsa sol gúllerdi bizler kórip bizlerde sol tamashalap otırsak olardıń quuanısh gúllerin olar da sol bizdege uqsap alǵıslardı alıp júrse bizlerde onı esitip otırsak bizlerden de ótetin bir ustalar bolıp shıqsa. Qara úyimizge ele shákirt sanların kóbeytiwdi jalıqpaymız. Kelgen shákirtlerimiz bolsa házir eshqaysısına da uyaqtep atırǵan joqpız. Óner úyrenisin, bir jigitke qırıq óner az degendey, sol ónerin úyrete beremiz. Eshqashan jalıqpaymız. Men ózim de ónerimdi úyretemen. Hátta ákem de házir balalarımızǵa sol úyretip júrdi. Shákirt balalarımızdı ele de kóbeytiw, ele de sol qara úy sexlarımızdı ele de úlkeytip. Adam sallarında sol kóbeytip, jumıs ornın jaratıp, ele de bir úlken qara úy ustaxanaların qurıp, balalarımızǵa jalıqpay úyretemiz. Qaharmanımız ápiwayı kásip iyesi emes, ol óz miynetleri menen milliyligimizge úles qosıp kiyatırǵan haqıyqıy qaharman. Kelesi qaharmanlarımız benen kóriskenshe, xosh saw, salamat bolıń!